Инкарь иткән хәлдә, инкарь итә, килешми. Бу вакытта ул кәфер бөтенсендә дә. Бу хәдисләргә дә алар алар шулай дип җавап бирәләр. Карагыз, ул хәдисләрне без укыдык бит. Кәфер белән мусульман арасында аерма бар. Нәрсә ул? Намазны калдыру. Калдыру ничек була соң ул? Әйе, кеше инкарь итеп, кабул итмичә калдыра икән, без дә әйтәбез, ул кеше кәфер дип әйтәбез. Ничек кабул итмичә, инкарь итеп калдырга була? Шайтырып калдыру, намазны калдыру, әйтергә була-була, өч төрле мәгънәдә. Берсе җухудән, имтинаан һәм тәкәсүлән. Җухудән ничек була ул? Гомумән кабул итми, асылдан кабул итми. Ничек кабул итми? Әйтә, Аллаһ Тәгалә әмер итмәде. Ул фарыз түгел. Намаз уку фарыз түгел. Бер кемгә дә фарыз түгел. Ул ваҗиб түгел. Әйтсә, әйтсә, ләкин бер кемгә дә мәҗбүр түгел ул. Менә, кем ничек тели, шулай яши, кем ничек тели, шулай яши. Менә, фарыз түгел ул. Менә шушы әйттереп, иншли инкар кыла. Инкар итә, кабул итми. Бу гомумән ла илаһының сүзен, ла илаһ иллаллаһның бер шартын кабул итми. Чөнки ла илаһ иллаллаһның бер шарты ул кабул итү, кабул, шулай бит? Нинди генә хөкем булмасын, нинди генә сүз булмасын, син аны кабул итәргә тиешсең. Бу кабул итми. Юк, намаз ул әкият ул. Ул дөрес түгел. Мәҗбүр түгел ул. Менә шулай әйтә. Мәҗбүр түгел дип әйтә. Кем тели укысын, кем тели укымасын. Менә Беркемгә дә мәҗбүр ителми. Менә. Бу инде кабул итми. Икенче имтина ул кабул итә, әйтә, әйе, фарыз ваҗиб белән, белән, белән, Алла Тәгалә фарыз кылган бит, ул бит Коръәндә бар. Әйе, фарыз ул, ләкин миңа түгел. Юк, миңа түгел. Чөнки мин эштә, мин зур эштәне, Әнә бабайлар укысын, әнә муллалар укысын, әнә бәләкәй мәктәп балалары укысын, аларның бер кайгы хәсрәтләре юк, бер эшләре дә юк. Ну, укысыннар алар. Аларга ул намаз. Ләкин миңа юк, мин бит караң зур вазифада эшлим, нинди эшләм, мин бит кая эшлим, анда заводта эшлим, кулларым майлы, киемнәрем пычрак. Ничә укыйм мин аны? Менә шулай дип акланалар бит инде кеше. Ничә укыйм мин инде мин аны? Субханалла. Бу нишли хәзер? Нишли бу хәр? Ул үзенең өстеннән төшерә. Миңа түгел ди. Бу миңа ваҗиб түгел, миңа фарыз түгел хәзер. Бу да күферлек. Кеше моннан кәфир була. Өченчесе тәкә сүлән ялкынланган хәлдә. Ә ул ничек? Кеше әйтә, әйе, ул тәлә фарыз кылды, әйе, ул тәлә фарыз кылды. Ваҗиб, әйе. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм хәбәр бирде ул исламның баганасы, килешәм. Әйе, ну, соңрак, соңрак. Иншалла мин укыячакмын. Иншалла мин намазга басачакмын. Иншалла укыйм. Ну, хәзер түгел, соңрак, соңрак. Яки, әйе, килешә, әйе, мин намаз укырга тиешмен. Әйе, мин гынахлы беләм. Биш вакыт олы гынах миязла. Мин аңлыйм аны, беләм. Әйе. Ну, ярар, әле мин яшь, мин әле уйнап йөрис килә әле. Тегендә барасы килә, монда барасы килә. Гүләйтәсе килә. Әле минем намаз кайгысы юк әле. Әйе. Беләм мин фарыз, ваҗиб. Мин укымасам нам гунахлы булам инде мин. Менә бу ялкаулы хәлдә калдырган, салкынлык карый намазга. Монда тагы дүртенчесен дә искә төшерергә була, дүртенчесен искә төшерә була, әгәр дә кеше белмичә калдыра. Белмичә калдыра. Мәсәлән, әйтергә була, әйе, кеше белә, ә анда кайбер мусламалар мәчеткә йөри икән, бабайлар мәчеткә йөри. Ну, уксы, уксын, әйе. Вәни ул аның намазның фарызлыгын белми. Әй, ул уйлый, әйе, Аллаһ Тәгалә мактаган ул намазны, әҗер савабы күп аның. Ләкин ул теләгән кешегә. Әни аның фарызы гына аңламый. Фарызлыгын белми. Аның ислам динен рөкенлеген белми. Әни җәһил, надан. Менә җәһиллеге белән, наданлыгы аркасында намазын укымый икән, инде бу кеше кәфер булмый. Бу инде бу кеше кәфер булмый, чөнки Алла Тәгалә кешене тиккә газапламый. Тиккә азапка тартмый. Баракаллаху фикум. Андый кешене өйрәтергә кирәк, андый кешегә җиткерергә кирәк. Әй, Аллаһ Тәгалә фарыз кылды, һәрбер кешегә биш вакыт намазын укуны. Баракаллаху фикум. Мәшһүр галимнәр, күферлеккә чыгармый торган галимнәр, алар бу хадис хакында әйтәләр. Әйе, кәфер белән мөселман арасында ул намазны калдыру аңлашыла. Ул ничек намазны калдыру? Менә инкарь иткән хәлдә, кабул итмәгән хәлдә. Менә ул вакытта кеше кәфер. Менә алар шулай итеп аңлаталар бу хадисне. Аннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит, кем дә кем намазны калдырды, факат кәфер. Инде ул күферлек китерде. Шулай ук җавап бирәләр икенче төр галимнәр. Көферлек китерде бәләкәй көферлек белән. Олы көферлек түгел, ә бәләкәй көферлек. Бәләкәй көферлеккә без күп хадислар китердек. Мусламан кеше белән мусламан кеше белән көрәшү, сугышу, ул да көферлек, ләкин инде көферлек. Бәләкәй көферлек. Кемдә кем Аллаһтан тыш башка зат белән ант итә икән, бәләкәй ширк. Әгәр дә хатынына килә икән, хайд вакытында, айлык кан аккан вакытында, аны белән йоклый икән, якынлык кыла икән, бу бәләкәй күферлек. Менә алар аңлаталар бу хадисне шушы тәртиптә.